Lemtul n ugellid Sleman, ixef wis tmanya, yeqqar, Mačči d lekyasa i d-yessawalen, mačči d lefhama i yesseɛlayen ṣṣut-is ɣef tɣaltin deg ubrid, D ifaruq n iberdan, tbedd. Ɣer tewwura n temdint, ansi i ttɛeddin, tettberriḥ teqqar, D kenwi ay imdanen i wumi i heddreɣ, d kenwi a lɣaci i wumi i ssawaleɣ.

Ṣeḥḥan. Ulac deg-sen lexdeɛ neɣ lefsad. D lehdur ibanen i wiyin ifehmen, d ṣṣwab i wiyin yesɛan tamusni. Xtiret lewṣayat-iw deg umkan n lfeṭṭa. Ttif tamussni, ddheb yeṣfan. Lekyasa tif tiɛeqqucin ɣlayen. Lqima-s tugar ayen akk yettmenni wul. Nekk, lekyasa. D leḥṛaca i d axxam-iw. Ssneɣ ad dduɣ s tmussni akked umeyyes. Tugdi n Umeɣlal d karuh n cceṛ. Zzux d tnefxa, yir tikli akk. D yimi iqebḥen keṛheɣ-ten. Sɛiɣ ṛṛay yerna ẓewreɣ. Nekk d lefhama sɛiɣ tazmert. Yis i ḥekmeɣ igelliden i d-ssufuɣen lḥukam leqwanen n lḥeqq. Yis iḥekmaɣ imeqqranen, lɛuqal akked imeẓẓurfa n ddunit. Nekk, ḥemmleɣ wid iyi-ḥemmlen, wid yettnadin fell-i ttafen-iyi. Sɛaya akked ccan, rrbeḥ yettdumun akked lḥeqq ttilin yid-i. Lfakya-w. Tif ddheb, ddheb yeṣfan. Lɣella-w tif lfeṭṭa ifazen. Leḥḥuɣ deg ubrid n lḥeqq, ttedduɣ deg ubrid n lewqama. Sɛiɣ s wacu ara srebḥeɣ wid i yi-ḥemmlen. Ttaččareɣ-asen ikufan-nsen. Ameɣlal ikseb-iyi si tazwara n txelqit-is, uqbel lecɣal-is imezwura. Isbedd-iyi si lebda, si tazwara, uqbel ad d-tettwaxlaq ddunit. Lliɣ uqbel ad d-ilin iderbuzen, Uqbel ad d-ilin leɛwanser yettfeggiḍen d aman, uqbel ad d-banen idurar, uqbel tiɣaltin, nekk luleɣ-d. Yuɣ lḥal mazal i d-ixliq lqaɛa. Lexlawi neɣ aɣebbar di ddunit asmi yesbedd igenwan lliɣ dinna asmi yessers ameqyas i ma yella lif asmi yerṣa agum deg igenni feggḍen-d s lǧehd leɛwanṣar lqayen asmi iḥudd tilas i lebḥar iwakken ur d-ttfalen ara waman Asmi i yessers lsas i ddunit. Lliɣ ɣer tama-s, ttekkiɣ yid-s di ccɣel-is. Mkul ass ssefraḥeɣ-t, zgiɣ tturareɣ zdat-s. Leɛbeɣ ɣef lqaɛa, ttafaɣ lferḥ-iw gar yimdanen. Tura ihi, ay arraw-iw, Ḥesset-iyi-d, iseɛdiyen wid i itteddun deg yiberdan-iw, ḥesset-d i lewṣayat-iw, tɛeqlet, ur jehlet ara. D aseɛdi umdan i yettḥessisen, i yettganin yal ass ɣer tewwura-w, i yettraǧun ɣef umnar-iw. Win i iyi-yufan. Yufa tudert, imlal-d lemzeyya n Umeɣlal. Lameɛna, win yettɛaṣin, d iman-is i iḍur. Wid akk i ikerhen, ḥemmlen lmut. Amin.